yɛfrɛ no okum nipa a nka aka ne no ɛna nka nana ɛtɔɔyɛ a nka ɔno ɛne abrafoɔ panin a nka sɛbe yɛka sɛ mpie na sɛ wopie a woti bɛkɔ no ɔno no ɔno na ɛda so no ɔbrɛ nipa ni okum nipa saa pɛpɛɛpɛ ɛkwan dɛ mu a yɛne ne kɔ akɔtwetwe nkɔmmɔ
Na yɛde dasɛ asi gya so anaa kukuo nti yɛtwitwa gu mu a ɛsi gya no so saa ne gya tom ɛhye a ɛyɛ sɛ yɛayam ɛne yɛ aduro no a yɛyi soɔ
ɔbaa ne kwan sɛ wɔforo gyina so because ɔbaa ne sɛ wogyina so a obla tumi twa a ɛrema bi. Nti ɛyɛ adeɛ bi a tumi wɔ mu. Ɛyɛ ahama ne ahyehyeɛ. Anam yɛfrɛ no mɔtɔ. Nti yɛde sra saa nom na yɛde bi agu nsam ne yɛanom na yɛde bi asɔ yɛn ani. Ɛyɛ sɛ yɛwura honhom mu.
Ɛpam sunsum bɔne. Nti mɔɔ no a wɔhyi no. Nti sɛ wobɛhwɛ a sɛ yɛhye ne sɛ. Yɛduruu ahemfo no anim a, ebi tumi de apagya wɔn ntoma hyia mu, ɛyɛ dɛ ɛto. Ebi nso na ɔde ne nsa akɔ ha so. So ate aseɛ.
ɛde na na ɛbɛkɔ kuraa ne deɛ ɛsɛ ma mpɔman yɛ ma ɔka kyerɛ m sɛ obiara na mpanimfoɔ se sɛ akwadaa yɛ pɛ de kɔ akɔ ahwɛ a yɛte damena mu nti sɛ woana deɛ a ɛnyɛ obi na ɛkum antwi woasi ako na ɛde ntegye akyerɛ ma na ɛsɛ anaasɛ de ntoma po ayera wo a wode asini bɛyera mpae nti na ɛsɛ deɛ mɔ ɛka kyerɛ ma mpɔmma
ɛkyerɛ sɛ biribia bɔkɔ oh, biribia ɛnyɛ bɔkɔ saa yɛni abere nti sɛ daase berɛ da fam nti eh, ma mpɔmma deɛ ɛnyɛ bɔkɔ ma yɛ saa na nyame nti yɛbɛfa ne sɛ bɔkɔ sɛ awurade na ato ne nsa frɛ no nti awurade mu deɛ ɛyɛ bɔkɔ baama mmerɛ kwan so deɛ ɛnyɛ bɔkɔ saa Yɛhu sɛ ɛfiri Saturday no ɛbɛpem nyamɔ tena yɛbɛba ha biara na mo ha mokɔ ne yɛba ne abɛto mo ana? Ɛnyɛ sɛ yɛkɔɛ ne yɛba abrafoɔ sɛ yɛ ne yɛwɛn nti yɛde nana na ɛwɔ hɔ nti yɛ ɛfiri efiada bɛsi no deɛ ɛna paa deɛ ɛnyɛ adeɛ abrafoɔ bɛda bi sɛ yɛwɛn no na ɛkyerɛ sɛ yɛwɛn nana saa nti obiara na Nti yɛwɔ ha yi ara kɔpem sɛ yɛde Nana bɛkɔ kura akura ansa na abelafoɔ ne aku. Nso adeɛ a yɛne nkɔmu.
Yɛhu sɛ ɛtɔ da a mo ani so tumi yɛ hye paa na ebi ba mu pia wɔn ɛtɔ da nso a na mo ayɛ ɛyɛ a na ɛyɛ den ntia. yoo yɛne so yɛ hye no sɛ nipa no ba bɛhwɛ a santere ne toa so a ɛsɛ yɛne so yɛ hye ɛna blafoɔ so aduro no a yɛde sra yɛn no mu no ɛnyɛ bidie Ɛyɛ ahama ne ahyehyeɛ anam yɛfrɛ no mɔtɔ nti yɛde sra saa no na yɛde bi agu nsam ne yɛanom na yɛde bi asɔ yɛn ani ɛyɛ sɛ yɛwura honhom mu yɛnɛ sɛ agorɔ die bi koraa nti sɛdeɛ obi tumi ka sɛ ɔmo de bidie na asra mu a ɔmo ani nyɛ bidie kɛkɛ ɛnyɛ bidie yɛfrɛ no mɔtɔ ɛyɛ ahama bia bia ahama bɛyɛ aduonu ne yɛafa wei kakra ne yɛafa wei kakra ne yɛafa wei kakra ne yɛaka bom na yɛde daasɛ asi gya so anaa kukuo nti yɛtwitwa gu mu a ɛsi gya no so saa na gya tɔm ɛhye a ɛyɛ sɛ yɛayam ɛne yɛ aduro no a yɛyi soɔ na ɛsɛ ɛno ma mo ahoɔden a mo nna sɛ tumi wɔ sɛ ahama bɛ aduonu akeka bom deɛ yɛfa ahama wei ne afa wei ne afa wei ɛkyerɛ sɛ tumi wɔ Yɛde yɛ dea ne awura nhonhom nti nipa wogyina hɔ kora yɛn hu saa ne ti. Yɛn sɛ nyambɔ ɔkyena anaasɛ ɛkyena na ɛyɛ nanfo no asanteman nyinaa wura ɛbɛba na ɔba a ɛde asɛm na wɔka kyerɛ obi a wɔma pɔ kuro yi mu. Yoo deɛ mɔ ɛka no sɛ ɔpem so ɔba a na nsɛ n'ani abere. Efisɛ Daasebrɛ ɔpem so nni ne ho agorɔ. Asanteman, ɛba no sɛ Asanteman koraa no, Kumasi ne hɔ amampɔn, yɛn nso yɛdi akotene wɔ mu. Nti na ɛyɛ sɛ Daasebrɛ ɛda fam deɛ na Otumfoɔ pem soɔ ne ani abere paa. Sɛ ɔba a, ɛsa blafoɔ, yɛbiebie kwan mu sɛ obiara ntwintwa ne nan mu. na ɔnso akɔhwɛ ne bere mpɔn a ɔnso da hɔ nti ɛba saa na ani abere ne sɛ ɛɛ nana bɛyɛ amammerɛ biribi awie kɔ a na anadwo a ɛde nana bɛkɔ kuraa ne deɛ ɛsɛ ma mpɔnman yɛ ma ɔka kyerɛ m sɛ obiara na mpanimfoɔ se sɛ akwadaa ɛpa de kɔ akɔ ahwɛ a yɛte damena ho nti sɛ woanade a ɛnyɛ obi ne kuma ntwi woasi ako ne de nti gye akyerɛ ma na ɛsɛ Nanase de ntom apow ayera. Wo a wode yɛsini bɛyera mpae. Nti na ɛsɛ debɔ ɛka kyerɛ ma mpɔmman no. Yɛse yɛbɛda wo ase ne eh, mo adwuma pa a mobɔ ɛne nna a mo na yɛnim sɛ ɛyɛ de yɛ mo akatua nso wɔ hɔ. Yɛda ase.
Yɛso nana meda wo ase paa. na nsɛm bi wɔ hɔ a ɛhia ano yie papa mpakyɛw mehyia wo medwo so abunu mede hyɛ biribi abɔkɔɔ Ɔbaa deɛ ɔda room a biribiara bɔ kɔɔ. Pàtó yɛsɛ mo a mo de nneɛma sra mo anim no yɛsɛ yɛfrɛ mo abrafoɔ anaa ebi wɔ abrafoɔ no yɛwɔ mu nkyekyɛmu saa wɔ. Oh, mɛtumi aka sɛ yɛwɔ mu nkyekyɛmu. Ɛsiane sɛ yɛwɔ abrafoɔ a abrafoɔ no yɛwɔ mu bebree, obi wɔ hɔ a ɔhene kɔ a odi n'anim, obi wɔ hɔ a Ɔwɛn ɔhene bere a ɔkɔ akura. Nti obiara wɔ ne dwuma a odi wɔ ahene nsa mu.
Nso mo nyinaa mo dresse pɛpɛɛpɛ. Saa saa saa. Ahofadi afadeɛ no deɛ ne nyinaa yɛ pɛ. But ebiara wɔ ne dwuma a odi.
Yɛhu sɛ yɛde nana to hɔ firi efiada ahomakye no anaasɛ yɛmfa sɛ memenda ahomakye no. Ɛbɛpem ne kyena, yɛmfa no sɛ nna mmiɛnsa no, monna.
Ɛyɛ nokorɛ, ɛyɛ nna. Sane sɛ dwumadie no, ɛyɛ dwumadie a ɛda fam. Nti woda a, because na nna no a ɔda mpa mu no, mpanimfoɔ de no ahyɛ yɛn nsa. Nti sɛ wokɔda, ne sɛ wobɛba ne sɛ. Nana no bɛba na nneɛma a yɛde hyehyɛɛ Nana no, ebi nni hɔ a yɛwɔ ano yie nti ne kwan sɛ yɛda nti ɔsɛ yɛgyina ne so kɔpem sɛ adeɛ bɛkye Nana no bɛsan aba no koraa no yɛda so gyina kɔpem sɛ yɛbɛkora Nana akyi korakorakora
saa na ɛsɛ deɛ ɛkura wɔ anaasɛ da kɔn mu yɛfrɛ no sɛn Wei yɛfrɛ no ɛhyɛtoa ne yɛde hye ɛhyɛ. Ɛhyɛ yɛ adeɛ bi a ɛpam sunsum bɔne. Nti mɔɔ no a wohyi no. Nti sɛ wobɛ wobɛhwɛ a sɛ yɛhye ne sɛ yɛduru ahemfo no anim a ebi tumi de apagya wɔn ntoma ahyɛ mu ɛ ɛ ɛyɛ dɛ ɛto. Ebi nso na ɔde ne nsa akwaha so. So ate aseɛ? Pamtoo adeɛ a ɛwɔ yɛn akyi yi, ade fitaa yi, yɛhu sɛ obi refa so a na sɛ yɛretea no, ɛno ɛdeɛ paa na ɛtaa akyire. Ase mede hyeɛ.
Ɛna mpanimfoɔ kaa sɛ ewie bi ɛna kɔwɔ bi. Cause ɛhɔ no ɛyɛ ahempɔn na ɛtena so. Nti sɛ wonyɛ ahempɔn a wonni ho kwan sɛ wokɔ so. ɛna secondly no ɔbaa ne kwan sɛ ɔforo gyina so because ɔyɛ ɔbaa ne sɛ wogyina so a obla tumi twa a ɛma bi nti adeɛ bi a tumi wɔ nti yɛbɛhwɛ a ɛkyena nyame ado ne sɛ yɛ nana wopem so ɔba a ɛhɔ ɔno ne na mpanimfoɔ ɛbɛtena na tena nkonnwa ɔm bɛtena ɔbaa woda so bu nsa no yɛmfa so Memfa no sɛ obi nnim o na ɔbɛfa so ɛno ɛnya nsunsuanso wɔ ne so. Oh, wait, okay. So onim deɛ a ɛneɛ ɛna mpanin kaa sɛ yɛse nananom abosom ɔmo di asɛm. Aha, nti so onim a wetumi aka sɛ wetumi aba sɛ ɔmfom no. Baa wonim na sɛ ɔkɔ gyina so deɛ. Deɛ ɛbɛka a ɛna no fried efiada nwummerɛ a Nananom akɔmfoɔ redi agorɔ no, mmaa no bi kɔgyinagyina so ma me kɔpam wɔn. Nti sɛ wonni mu a, ɛnyɛ wo boapayɛ a, megye di yie sɛ wobɛtumi anya nka ne sɛ fafiri wɔ hɔ. mɛka ne saa. afiri bɛtumi apue mu aba na ɔbaa a watwa bra deɛ ɔno nso deɛ ɔtumi gyina so. ɛna medi kan ka kyerɛ wo sɛ Ɛhɔ ɛyɛ ahempɔn na ɛtena hɔ ahene no ahaa nti wo wo wonni kwan sɛ wokɔ gyina so so ate ase sɛ ɛnyɛ ahempɔn a anaa sɛ ɔhene sɛ ɔhene koraa no ɔne n'ahenkwafoɔ no ɔmo sɛ ɔhene te dwom a n'ahenkwafoɔ tena anim so ate ase nti sɛ ɔnyɛ ahempɔn a Wonni ho kwan sɛ wɔyɛ dɛn? Woforo saa aban nnwaa no.
Ɛyɛ saa mmerɛ yi, Asantema nyinaa taa dinn. Otumfo Osei tu ɔpensoɔ bɛma. Saa mmerɛ yi, ne dehyeɛ paa, onua ne mpɔn na ɛda fam no. Enti na Asantema nyinaa yɛ dinn. Ama Asantema mpɔnman. Sɛ wopie ma mpɔn kurom atumi sɛ yes, amammerɛ na amanneɛ na ɛkɔ so. Sɛ sɛ yɛwura Daasebrɛ Nana Osei Bonsu. Asante Mampɔn hene, ɛyɛ Asante Mani fa hene, Ayisua hene, na n'ase ɛnɛ wɔkɔ akura akɔgyina home te ama ɛnɛ ɛyɛ Asante Mampɔn man ne Ghana man Asante region yɛ nyina yɛni abere sɛ sɛ yɛ maame Agyankɔma do fie na Mampɔn hema na ne nta kɔkɔɔ so sɛ sɛ nnɛ birikyie kɛseɛ pa na abɔ no ama nnɛ na n'ate ne so fiti n'ano nyinaa bɛsi nnɛ ka wɔn yɛma deɛ wɔn hyɛ da nsu nanso sɛ sɛ Ɛde hyɛ da wo ntɛ nɛ n'amampɔnyɛ ma ani abere. Wohwɛ sɛ deɛ ɛyɛ Asanteman abrafoɔ ɛyɛ kum nipa yɛ nana aba. Otumfoɔ abelafoɔ ne Asanteman abelafoɔ mpanimfoɔ nyinaa bɛka yɛn ho ama nnɛ yɛbɔ ban sononko de agya yɛ wura nana daase bɛ osie bonsu kwan deɛ a ne nnɛ ɛnyɛ bɛtɛ ma yɛn sane sɛ yɛni abere yɛ obi a wɔn adwuma yɛ o ne nsɛ obi agyina adwuma toɔ sane sɛ yɛwura na mampɔn ma hene Asanteman nifa hene no no Ɛnɛ no, na akɔ akura deɛ a na ɛsɛ yɛn ani bere. Edu ka sɛ yɛ bɔkɔɔ deɛ a, na ɛnyɛ bɔkɔɔ ma yɛn. Sɛ sɛ nnɛ yɛn ani abere. Woka abrafo asɛm no, woka emu mmienu. Yɛse abrafo emu nkyekyɛmu mmienu. Yɛwɔ wɔn a wɔbɔ ban ne wɔn a wɔn.
Nana Ɔsaloma, abrafo adwuma na woka no. Yɛn nyinaa yɛaka bom a yɛbɔ ban. Ne ti wohwɛ sɛdeɛ ne dwumadie no kɔ so no a yɛbɔ ban ne aboa ama biribiara kɔ yie enti yɛwɔ ɔtumfoɔ abrafoɔ kum nipa wɔn na te wɔ yi a ɔno deɛ ɔnsuro hwee mfɛre hwee yɛn nso yɛ deɛ ɛtɛ n'akyi sɛ yɛn nyinaa yɛ bɛboa ne yɛbɔ ban ɛno na na mehyɛ kaka moto bi ɛnɛ mayi m'anim awia mɛhyɛ na mede dwumadie no ahyehyɛ so de ama yɛ nyinaa
Ɛyɛ a yɛhu sɛ ahemfo akɛseɛ no yɛsie wɔn anwummerɛ na yɛsie nso a yɛdum kanea yɛsɛ mu obiara mpie ɛyɛ a na ɛdeɛ ntia deɛ nti a
yɛyɛ sɛ amammerɛ nyinaa kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔma hene ɛno nti sɛ ne nyinaa ba mu a sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu sɛ ɔman no ɛsuma duru yɛn ɛsuma duru asanteman ɛsuma duru mampɔman ɛti sɛ ɛbɛ sɛ yɛdum kanea a ɛyɛ sum a aduru yɛ nti ɛna yɛdum kanea sɛ sɛ yɛwura daase berɛ nana sɛ bɔ nsu ɛna ɛkɔ akura nti ɛsum aduru mampɔman ɛno nti na sɛ ɛba sɛ ɛde ne ɛkɔ akura yɛdum kanea ne wiem ataa din
meyɛ asanteni nso abɛpie mu ha sɛnea na ɛyɛ no ho ne sɛe Oh, ɛyɛ deɛ sɛ ɛsi fie a ɛyɛ awerɛhoɔ. Ɛna eh, Asanteman ne fahene nso deɛ obiara nim ne mmɔdenbɔ ne mmoa a ɔde aboa Asanteman ama Asanteman ayɛbɛyɛ Asanteman. Nti ne nana nka yɛn ho a, yɛntumi nka biribiara. Ɛhia sɛ nananom eh, ɛbɛgye ne taataaw brɛbrɛw ɛde no akɔduru akura dwodwodwodwodwo. Dwodwo, nana, nana da hɔ.
Na yɛsɛ obi a ɔba bɛhwɛ no biara no, ɛmɛhwɛ no. efisɛ nyambɔ kyena daagye nni po so, ɔpem sɛ ɔbɛba nyambɔ ɔkyena. Ɛɛ dwumadie no nso yɛn ho sɛ wahyɛ aseɛ anaa. Oh, sɛ yɛ nnwuma yi deɛ ɛno anaa na yɛhyɛ aseɛ sɛ mokɔ deɛ moda ha eh, yɛse sɛ eh, wɔfo dɔɔso ampanimfoɔ so yɛ ne nyinaa ana sɛ mfrɛ da saa eh, asante adwuma nso na ɛyɛyɛ ɛyɛ ɔsom ne nyinaa ɛka som ne ho sɛdeɛ nananom ɛfra wɔn ntoma fɛfɛɛfɛ nananom akɔmfoɔ ɛregoro obiara yɛ ne deɛ no na yɛn nso yɛn nso yɛbɔ ho dawuro atɔn asante ama asante ehu awiase nyinaa ehu yɛn amanneɛ ne amammerɛ a asante so yɛwɔ. yɛka amammerɛ ne amanneɛ no sɛ obi wɔ hɔ a ɔnhu biribi anaasɛ wɔnte biribi na wohu sɛ ebi akoraa bi social media so na wɔkasa ma ebi tumi tra ɛkɔ ahemfo mpanimfoɔ so a saa nkurɔfoɔ no ɛyɛ a wohu wɔn sɛ oh ɔn sɛ ɛyɛ susua no ɛɛ woyɛ yɛn bi a yɛn nyinaa koraa yɛwɔ fie na yɛba mmɔnten so ne yɛdi agorɔ na ɛɛ akora ka asɛm titiri bi a obi twam ɔtumi bisa sɛ ah panyin ni wɔ fie ɛno koraa ɛkyerɛ biribi nti yɛn nkɔmɔ bebree yɛmfa yɛn no ara adɛm kan te si aa no sɛ yɛsusua yɛdi agorɔ efie mpo na yɛdi agorɔ na bi akora bi aka asɛm bi a ɛni kwan sɛ ɔka ɛhɔ na obi twam ka sɛ a panyin ne wo fie nti wɔn deɛ nya wɔn sɛ mpɛ duasa ebi a na ɛɛ amammerɛ ne amanneɛ a yɛ nananom de dware yɛn yɛde tete yɛn ama yɛn nyinaa bɛyɛ asante a yɛn nso yɛasɔ mu den a because asante bɛyɛ asante no ɛyɛ nananom o ɛna wɔn ebi koraa de wɔn ti ebi de wɔn nkwa ɛto wɔtwa so ɛduru yɛn nso yɛ so deɛ na yɛyɛ de aboa. Sɛ obi te nkyɛn na ɔka a, yɛnkeka nkɔ. Yɛ deɛ, yɛne obiara nni asɛm. Sɛbe yɛ wura a na yɛsom no. Kɔtɔkɔɔhene, ɔte mu a, na yɛdi n'akyi. Yet, ɛno hɔ nko ara na yɛhwɛ. Enti odeɛ ɔbɛdi atɛm biara, yɛne obiara nni ntɔkwa. Wɔnni atɛm, wɔnka. Ba yɛ deɛ, yɛ wura, yɛnim deɛ wayɛ, deɛ ɔbɛtumi ayɛ, ne deɛ ɔwɔ, ɔrekɔ so sɛ yɛ. Ne sɛ, ɛno kyerɛ sɛ panin nni wo fie, wo ara w'asɛm abɛka no, panin nni wɔn fie. Oh, sɛdeɛ, sɛ, eh, afanu, eh. Ɔho, mpaninfoɔ se, sɛ wo sɔ wo yɔnko a, ɔtan wo. Ɛna wei koraa nso, ɔnyɛ wo yɔnko. Wontumi ne ne mmɔ tipɛn. Ɛ, ɛ, mpaninfoɔ a wɔatwa wiase ho afɛnaa nyinaa no, wɔn nyinaa bɛdu Nkran a, the next place wɔn ba yɛ ɔhene hɔ. Ɔho sɛ, o, paninmu bi aba Ghana ha akɔ ɔmanpanin hɔ afiri aba Kumasi asan akɔ baabi foforɔ bio. Wɔn nyinaa firi hɔ a na wɔbɛsoɛ manhyia. Wɔfiri manhyia a na wɔsɛ kɔ ne kurom. Ɛno koraa ka biribi kyerɛ wo sɛ nipa no a wɔpɛ sɛ wode wo toto no no, ɛnyɛ wo tipɛn no no, sɛbi. Ɔhene a mahene ɛyi ɛmfa no sɛ mahene ɛɛ aduoson hyɛ n'ase, almost seventy, ɛyɛ over seventy koraa o, ɛnyɛ wo tipɛn no no. Sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi mpere dɛsa. N'ani fa hene mpo a ɛnɛ sɛbi ɔkɔ akura yi, wontumi mfa wo

Na mmom ɛyɛ biribi ntia ana asante ɛsei fɛs no yɛ ko na yɛde gye nsaase a yɛnyɛ yɛ ho na wɔba amampɔn yɛ mampɔn nsaase ɛkɔ a atwa mu adwira nyinaa ho so wɔ ho nti wo kuro no wɔn nsaase na wɔwɔ no ɛduru mampɔn deɛ yi mpo ɛne ɛdeɛ bɛn biem

Pakyɛw na yɛfrɛ wo sɛn? Oh, yɛfrɛ me King Eben. Me din ankasa yɛ Yarai. But King Eben na obi abɛtumi ahu. King Eben ɔma sports. You guy. King Eben ɔma sports yɛ junior, me yɛ senior. But eh, yɛma mmara ma ho kwan sɛ yɛnkɔ baabi adaase berɛ da no. Ba yɛho sɛ woawura hɔ apue Asante amammerɛ no. Sɛe na ɛteɛ. Twa yɛ pizza. Oh nice. Me ba ma hu sɛ Asante amammerɛ yɛ Asante amammerɛ. Ah sɛbi sɛbi sɛbi biribi ɛkɔ so kama kama koraa. Ne fɛ ne ne yɛ nti ne yɛn nso yɛn nso yɛn nso yɛbɛhu. Ne yɛn nso yɛde biribi tu yɛn ho fo. Even yɛn nyɛ Asantefoɔ koraa yɛn nso yɛbɛhu de tu yɛ man foɔ fo. Ne yɛhu biribi a nti Asante amammerɛ kura Asante amammerɛ. Asante amammerɛ kura Ghana. Nti ɛho sɛ biribi ɛkɔ so kama kama kama. Amanfoɔ wura mu a yɛma obi arɔ ne mpaboa yɛkyerɛ mu deɛ ntia. Oh eh, mpaboa no yɛwɔ different bi a ɔhyɛ a yɛbɛma waworɔ. Nti yɛn na ɛhyɛ mpaboa na ɔmo ane deɛ ɔmo ama yɛn anworɔ ba mehu sɛ ebinom aworɔworɔ ɔmo mpaboa na daa tumi sɛ ɔmo mpaboa no nyɛ mpaboa a yɛtumi hyɛ ɛde kɔhwɛ yɛn nana anim nti na yɛma ebinom ɛworɔ ɔmo mpaboa no. Nyambɔ ɔkyena ɔte kɔkɔɔ so anaasɛ Asanteman wura a yɛbɔ ne din a ne abɔ yɛn mu ase ɛba abɛpie mu wɔ ha. Deɛ yɛnim sɛ sɛ Otumfoɔ anaasɛ Asante Asanteman wura rekɔ baabi a, ɛyɛ a na dɔm na ɛreba. Ka biribi kyerɛ wɔn a wɔwɔ ha anaasɛ ka biribi kyerɛ wɔn a wɔba ayie no. Oh Pia o, yɛda Nyame ase sɛ ɔkyena yɛ wura, yɛn nyinaa Asanteman nyaa wura bɛba ha. Nti na ɛnɛ yɛama kwan sɛ wo a wopɛ sɛ wohwɛ Nana anim, wo a pɛ sɛ ɔyɛ ayi bra bɛhwɛ. Ɛnyɛ sɛ ɔkyena kuro wura baa bɛpie ha no, na afei na abɛkorɔso korɔso na wobaa bɛyɛ sei. Nti ɛnɛ yɛsrɛ adehyia wɔn a wɔmmaeɛ, Nnoɔma a ɛpɛ sɛ ɛba no, monyɛ ntɛmntɛm nso mmra mmɛhwɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔkyena kuro wura bɛba, nyɛ afei na wei bɛyɛ, wei bɛyɛ, because Anteman wura ɛba abɛhwɛ n'ani fa he, nti nyɛ afei na wei bɛkorɔ so no, wei bɛkorɔ so no, nti kakra a mɛka no sɛ, wo a pɛ sɛ ɔhwɛ, wo a pɛ sɛ ɔba no, bra bɛhwɛ na ɔkyena deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa, because kuro wura nyinaa ɛɛba adadeɛ nyi po so paa, nti nyame yɛ adom a ɔkyena no deɛ menim sɛ aha bɛyɛ gidigidigidi paa, nti mesrɛ wo a pɛ sɛ ɔba, wo a pɛ sɛ yɛn no da hɔ ma wo, bra. Na bɛhwɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔhwɛ, na bɛyɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ, mmoa a ɔpɛ sɛ ɔde boa. Berɛ a na ɔkyena deɛ deɛ ɛyɛ ne dehyeɛ ankasa ankasa ankasa ankasa reba a, ɛyɛ ne dea a, ɔno ɔba a, obiara deɛ ɔbɛka no, obiara nni asɛm ka wɔ ho. Nti ɔdawuroma kakra a mɛtumi aka afa ho no. Afei mu sɛ a, nsɛmfua a ɛtwa toɔ na yɛgyaa wo na ɛkɔdi wo dwuma. Ɛyɛ a wohu sɛ. Mmeranteɛ anaasɛ nkoraa aba, obi fa fon na ɔkasa tia amammerɛ, obi fa fon na ɔdi mpanimfoɔ atɛm sɛbisɛ m'ani duru yɛahemfo atitire no so a, ɛyɛ a ɔhu ne sɛ na futuo bɛ na ade bɛmɔ mu. O oh, saa ayi no koraa a ɛkɔ so no ama Ghana koraa yɛka akyi. Bɔ tetetete ne wɔn amammerɛ a yɛdi so a na nka ɔman no kɔ yie nyinaa ma yɛn. Bɔ abɛhwɛ nkwaraa aba fon so na ɔdidi mpanyimfoɔ atam didi ne nyinaa ka ho na ate yɛ man no akɔ akyire no nti menka ne tenten mɛsrɛ nkwaraa a ɛba no wɔn a anyinsen me ne wɔn a me nso manyinkyin wɔn deɛ ɛyɛ wɔ fon so ne ɛɛ tiktok ne adeɛ ɛmmoa yɛ man no yɛni tetete amammerɛ no yɛbɛto yɛ no so no tɛma yɛ tetete yɛbɛto amammerɛ so no wode wadeɛ to hɔ a wobɛkɔ abaa bɛfa bɛn na ɛyɛ sɛ tiktok sei sei sei sei sei wonam koraa no yɛ pekew sɛ wote aseɛ ɛma yɛ koraa nso yɛnyi nkyɛ tetetete no me nana mo deɛ wɔanyi koraa ɔmo so 92 ne adeade ɛnso ɛnɛ 45 30 ne adeade nti mɛserɛ ɛma bu no a yɛreba no sɛ yɛwɔ yɛ amammerɛ yɛnni yɛ amammerɛ no so na ɛmmoa yɛn mede ase yɛda ase kine bɛn sɛ yɛwɔ yɛ amammerɛ nti woyɛ aberanteɛ na wotia yɛnni yɛ amammerɛ no so na ɛmmoa yɛ pɛne yɛda ase